Yym, wel, diolch yn fawr i chi i gyd am ddŵad. Yym, dwi yn hapus iawn, iawn i gael bod yma heno, achos bod ni yn cael ryw fath o ai- b- b- ryw lun o lansiad i gyfrol Elis, Chwilio Am Dân. Ond sawl lansiad ti 'di gael hyd yma? Tri. Tri? Hwn 'di'r un tri erbyn hyn, ia? A pedwerydd. Pedwerydd, diolch yn fawr, 'na fo, ia, ia. Neu chi'n wneud petha sawl gwaith, yy chwarae teg. Yym a dwi ar Bodelish ers blynyddoedd bellach pan o'ch chdi tua hogyn bach, ho- hogyn bach yym unusual tua pedair ar ddeg oed yn yy yn yn cystadlu am betha yn yr Urdd ac yn wneud yn dda iawn iawn.

a ryw ryw fath o drip wanka dosbarthol on tour oedd o 'lly. Yym oedd oedd Ellis a'i frawd a Llyr Gwyn a a finna yy un neu ddau arall yy 'di 'di mynd a gaethon ni gaethon ni hwyl difyr iawn yn yn yn meddwi ac yn trafod shit a ballu. Yym ond un diwrnod wnaeth hi benderfynu reit dan ni am dan ni am dan ni am ddringo mynydd Arthur's Seat. Yym, rhyw fore, oedd 'na oedd 'na oedd 'na andros o andros o wch chi beth mawr i wneud 'lly. A bob un ohonon ni'n diodde' yn ofnadwy o o o hangover yy y bore hwnnw. A o'n i yna wedi gwisgo fy nghot a fy sgidia' cerdded a'n trowsus oel, hynny yw, bron nad oedd gen i crampons hefyd 'lly, oedd oedd hyn o ddifri 'lly. Felly oedd Elis 'di troi fyny jyst mewn jaced lydan a jyst sgidiau, wel wel sgidiau ti'n gwisgo heddiw siŵr o fod fatha jyst ie hollol llym o'n i'n meddwl, ma'r boi 'ma jyst mewn math o obaith, y papwr amatur yma sy'n mynd i drio dringo mynydd. Ond chwarae teg i ti Lis, wnes di ddringo holl ffordd i fyny ac i lawr heb lithro unw- unwaith, oeddach chdi oeddach chdi fatha gafr o fynydd, oeddach chdi'n rhyfeddol. Yym a mae'r un un rhy- rhywunaf i weld yn dy gerddi di, yy felly plis prynwch y gyfrol, mae'n arbennig. Llithro i Elis. Mi wyddwn, pan welais dy sgidiau, dy fod am landio ar dy dîn. Dim ond yn nyfytiaid yr awen sy'n dringo mynydd ddiwedd Ionawr, mewn siacad ledar a sgidiau llyfn, fel pe baet ar y ffordd i'r Glob am beint, neu'n ymlwybro am adra hyd lôn berig, a mi ti fythu'r bys ola i'r maes carafanau. Bydd heddiw yn seminar o Brifysgol Bywyd, meddyliais yn smug, yn fy sgidiau cerdded, trowsus oel a chôt bob tywydd. Ond dringaist fel gafr. Fel pe bai'r mynydd yn gwybod nad oedd o haws â cheisio ddyfaglu, na'r rhew fyth drechu'r tân sy'n neud losgi yno't fel stwmp dy sigarét. Ac wrth droi am yn ôl, a ninnau'n stryffaglu fel hen deidiau hyd y llwybr cul, Ni wnawnais o'm blaenau am fod cwrw da a thrafod gwirion a thafarn gynnes yn aros amdanat ti. Diolch. Nôl yn mis Pil, adeg lansio dy gyfrol di yn Gaernarfon ym Mhalas Bryn, mis Ebrill, mis Ebrill, sgynnes i ringlun yma i Elis, chwilio amdan. Os dach chi ar ddarllen y gyfrol, ma' 'na lot o... Wel, i frawd y Dora, yym, Elise de Barr sy'n rhoid yr ing yn single. Sy'n wir iawn. Yym, felly, yy, chwilio'n dda. Heno, os wyt dy hunan,